Dimbɔŋɔ ŋuna o vuri ka n kana ni n ti bo yɛtɔɣ shɛli ka n kana nti kahiri ti bilichinnima. Biɛla ka n ku yɛn kpɛri ni m be yɛn kpɛri ni pam di zuɣu din tooi niŋ ka ninyula kpanjɔɣu maa ka di bi chaŋ pam zaŋ chaŋ ti datari la polo. M bɔri ni ti nyu kom naai, m mini naa Damba, ti pɔha ni yooi taba, ka n kahigiri viɛnyɛla n-zaŋ ti salo. N yarimi, m miri ka a chaɣisali ni n yɔhi ma, ka a pii binso m-zaŋ niŋ a noli ni, ka nyaɣisim sa yi polo, ka nyin ku lan wum di nyaɣisim. N daa wumla so ni yɛli, Wummiya ma viɛnyɛliŋga, adiini n-kari baŋsim, m bi karim. Di zuɣu a yi bɔhiri ma bɔhɔ ka di nyɛ adiini puuni, n ka ansa ni n taai. Amaa di nyɛ Dagbaŋ li n shihi n yaa tatariga. M biɛhinim mi mi n shihi n yaa tatariga. Ni Dagbaŋ bi yɛlimi ni a mini niri laɣim paɣa, imma a zo n-nyɛ o, ka yi ti ŋmani ni di bindirigu ka yi nuhi nyaansi to taba ni yin kpi, bee a'a, a mini a ti zoyi laɣim paɣa. Ka yino beri ka yino ka o yi n-kpi, lala niri maa ŋun kpi be a-a yi yi laɣim paɣa ni ka chaŋ ti tum yi Dagbaŋ li m-bahi paɣa maa zuɣu ni o ni kpi be a-a ka paɣaba ayi nini ni o ti zo ka do yino zaŋ ba dɔni ni bɛ gba zaa yino beri ka yino ka o ni kpi. Ayi ka lala nyɛli. Zaŋ ya suɣilo dibi ya suɣilo ti Dagbani nima a ti dii be yuri ni ti zaŋdi suhuyurili m mali kpɛriti Dagbani maa puuni ni yɛltɔɣa waɣila yaa ti kana di gba puuni ka biɛɣu kuli o kanka ti nyɛ nangban kpeeni Dagbani la puuni ti ni bi ŋmɛri nangban kpeeni wula ka m mi na yɛn saɣiti binyiŋa ka lahi ŋmɛri nangban kpeeni bɔ yɛn tahili na. M mina zaa saɣim ti Dagbanli maa, bɔzuɣu ka ti lahi ŋmɛri naŋgban kpeeni. Shɛba n-niŋ li, ka shɛba ti paana n-deei, ka shɛba paana n-deei, ka di kul deeri kanna hal nti paai ti gbana. Dinzuɣu ka ti ŋmɛri naŋgban kpeeni. Dagbanli puuni, datari nyɛla din beni, amaa pɔi ka yɛn yɛli Dagbanli datari ŋɔ. Di ŋmanila m-min wum Afa so ni yɛli ni di bi simsi. Paɣa ka a yiɣisina ka di nyɛla a yɛn mila dabba ayi m-pahi a yidana so yiŋ a ni be ŋɔ zuɣu. Naɣila ʒiimbinnani ka a yi be o kanimi ka a taɣi kuli do so. Amaa ka kuli nya lala doo maa kɔŋko ka a kuli ku o beni ka a gba beni hali ni a nyɛvili tariga di simsi ni a mi o kɔŋko. A mi dalili din zuɣu n lee tahili ka di yɛn ʒe yi la? Bee a'a adiini puuni di simsi ni niri mali a paɣa ka o lan bo do so sambani ni ka o mil o? Bee paɣa na be o ba yiŋa ka mali Dagɔr bɔbili ka bɛ zaa gɔnd o gindaa before ka o naan ti kuli so o? Di viɛlila adiini puuni eh, din ŋan kuli cheli ti a fanima m-pa sheli bee gɔn yi niŋ yɔbu pa n-jɔŋ o zuɣu bini kana ti kahiri ti ti. Dagbamba bi zaa ni zaligi yi yiŋ ka di kuli nyɛ jɛrilim kuli nyɛli ka bi kana ti zali li bee zali zaba kam di malila hankali. Di niŋ ka a kana ti ŋmɛri li naŋgban kpeeni domin dama a ti niŋ ka la hankali yo. gafara n bɛ yana ka hankali Dagbanli puuni doo ni doo bee n laɣam paɣa zaɣ yino gala n nyɛli Dagbanli puuni doo ni doo bee zaŋ paɣa yino doni din kabiya ni bi laɣammi maa gala n bala maa ŋumbɔŋɔ manni o yo kom kpɛla paɣa ŋɔ ni ka n gba zaa din kana ti pahi ka di ʒim maa laɣim taba paɣa maa puuni nimaani ka barinima ŋɔ piina. Ti ko m-bela yiŋga n-gɔra ka diri ka nyura yɛtɔɣ shɛli kani. M mi la yi timdi bindirigu ka ti nuhi to taba di bi kuriti, zaŋya suɣilo.